Il-Professur Oliver Friggieri kellu sehem importanti fl-iżvilupp tad-Dipartiment tal-Malti fl-Università billi stabbilixxa b'saħħa l-istudju kritiku tal-letteratura Għadda t-tmexxija tal-Għaqda tal-Malti f'idejn l-istudenti u mexxa d-dipartiment għal bosta snin. Dipartiment li issa qed ifakkru bi premju speċjali.
Id-Dipartiment tal-Malti jagħti żewġ premjiet kull sena lill-aħjar żewġ teżini li jiġu ppreżentati mill-istudenti tal-Baċellerat. Wieħed minnhom huwa appuntu l-Premju Oliver Friggieri, illi jingħata lil dawk l-istudenti illi jkunu ġabu l-aħjar marka, l-ikbar prestiġju biex ngħidu hekk, għal teżi miktuba dwar aspett letterarju. Appuntu għalhekk huwa msemmi qal mibki Oliver Friggieri li kif kulħadd jaf ħalliena ftit ilu. It-teżi tiegħi l-punt ta' tluq tagħha kien il-ġabra poetika Erbgħin Jum ta' Antoine Cassar, ppubblikata minn Eid Books. Tista' tgħid li bdiet mill-bidu nett għax jiena kont anke fit-tnedija ta' din il-ġabra poetika u niftakar li mill-ewwel intlaqat b'mod partikolari b'din il-ġabra. Ħassejt li hemm vuċi ġdida u li qed tolqot temi li is-soltu niddejqu mmissuhom fil-letteratura fil-letteratura tagħna. Bħala teżi, ovvjament, l-isem tagħha huwa ma' kull qatra sem li sqejtna mal-mejda, il-pissa l-familja fil-poeżija ta' Antoine Cassar. Ovvjament jiena ffukajt l-iktar fuq il-familja u sfortunatament fuq xi ħaġa negattiva fil-familja, il-vjolenza domestika. Allura biex eh, biex nasal għalija l-ewwel net eh, kelli nara għamilt riċerka kif evolviet il-familja minn żminijiet nofsana sal-lum. Mbagħad għaddejt għal kif il-letteratura Maltija irrepreżentat eh, l-familja, minn Dunkal mar Rużal Briffa għal moderni, għal postmoderni u anke wkoll għal realisti li kitbu xi ftit jew fl-istess żmien tar-romantiċi. Minn hemmhekk irrealizzajt li minkejja kienu qed jitkellmu fuq l-istess ħaġa, speċjalment pereżempju r-romantiċi u r-realisti, rajt mod verament differenti ta' kif dawn jippreżentaw lill-familja. Pereżempju għandna r-romantiċi li litteralment eh, aġevolaw li l-familja rawa l-iktar ħaġa naturali, realisti minkejja li kienu qed jiktbu fl-istess żmien raw ħafna difetti fija, raw il-vjolenza, raw in-nuqqasijiet fija. Umbat iktar mażmien anke jekk pereżempju naraw il-moderni eh, minkejja li ġew wara ir-romantiċi u kien hemm ċertu konfront mar-romantiċi, pjuttost pereżempju raw lir-raġel li l-missier pjuttost iċċelebraw dan ir-rwol, rawh bħala persuna li ma jista' ħadd għalih ħa ngħid hekk, u qiegħed hemm dejjem għall-familja. Iktar, iktar żmien wara ngħidu aħna Manwel Mifsud eh, li huwa t-tutur ta' din it-teżi u Adrian Grima ehm, ippreżentaw lilhom infushom bħala missirijiet eh, imma urew ukoll il-vulnerabilità tagħhom. Eh, allura telqet dik iċ-ċertezza li li rajna fil-moderni minn poeti bħal per eżempju Akil Lemizzi.
Il-premju nnifsu eh, jikkonsisti f'dan it-trofew illi ehm, ġid dizinjat għalina apposta mill-artist Austin Camilleri. illi fih ikun hemm ovvjament l-isem u s-sena, imma hemm vers meħud minn poeżija ta' Oliver. Vers illi intażel apposta il għaliex aħna nemnu illi daw l-istudenti attwalment huma il-futur tal-pajjiż, il-futur akkademiku, il-futur intelletwali tal-pajjiż, u allura anke l-vers magħżul huwa vers apposta illi jagħti din l-idea ta' futur. Naħseb kull persuna tieħu gost li x-xogħol tagħha jiġi rikonoxxut. Għalija huwa memento speċjali ħafna li jfakkarni fi tliet snin mill-isbaħ li qattajt fl-Università, speċjalment fi ħdan id-Dipartiment tal-Malti. Huwa wkoll għalija unur li għandi dil-biċċa arti ta' Austin Camilleri unika fid-dar tiegħi.